Mae'n siŵr na fama ydi un o'r llefydd gorau yn yr ardal o ran golygfeydd a dwi'n edrych dros y môr heddiw a mae'r môr yn flin, mae'r gwynt yn chwythu a mae'n atgoffa fi o'r adeg pan oeddan ni'n Ysgol Ardudwy Oedden ni'n neud y cross country ym mhob tywydd. Felly oedden ni'n cychwyn o'r ysgol yn fama, rownd i Fanco ar hyd y traeth ac yn ôl. Ac oedd, oedd, oedd yr, um, oedd y gwynt yn chwythu gymaint ar y traeth, fel oedd y tywod yn cael ei chwipio Ac oeddan ni'n dod yn ôl efo'n coesau'n goch i gyd, fatha bod ni 'di cael yn sand-blastio'n llythrennol. Anghofiwch am Cadair Idris. Fel dwi'n gweld, mae 'na bobl yn cerdded o gwmpas y castell heddiw 'ma. Mae 'na dipyn o wynt yn y topiau 'na, de. Y tro dwytha fuesh i yn ffilmio yn y castell, project efo Ysgol Ardudwy. Ond ar un adag o'n i'n dod yma lot. O'n i'n chwarae efo seindor Farian Harlach ac oedd y bandrwm ddim yn bell o'n ni yn fama. Erbyn hyn, e, tŷ dio. Sy chydig bach yn drist, yn dod atgofion melus iawn yn ôl. Dwi wedi stopio yma uh, rwan ar y twtil. Mae'r fan yn fama wrth yn ochr i, dwi'n gobeithio bod y brecs yn iawn, ond di'r dde i mi yn fan hyn, uh, mae'r hen bandrwm, a dwi'n gallu Ia, dwi'n edrych ar yr adeilad wan a ma jyst atgofion melys yn dod yn ôl. Dwi bron iawn yn gallu clywad yy y band pres wrthi wan. Mi oedd dad yn aelod, mi oedd 'y mrawd yn aelod, a finna'n aelod, a ni gyd yy wedi cael yn dysgu gan dyn lleol o'r enw Hayden Smith. Felly dyma ni lawr ail ryw sertha'r byd. A dyma ni, pasio'r hen bandro yma fama. A atgofion melus. A dyma fo'r darn rili, rili, rili serth. Os da chi'n dibynnu ar eich brecs, y darn yma, da chi eisiau i'r brecs weithio mwy na'n byd, swn i'n dweud. Hmm, dyna ni. Wff. Fan hyn, oedden ni gyd yn dod i amser cinio, i nôl yn bwyd pan oedden ni'r ysgol. Yn lle bita bwyd yr ysgol, oedden ni dod i fan hyn, cael rôl, crensio llwyth o grisps i fyny, neu twll yn yr ôl, A llenwi y rôl efo'r crisps a dyna fo, cinio. Mae'n wyntog, mae'n glawio, a dwi newydd ddod yma i Cefn Gwyn. Um, Mae'r olygfa lawr amdano fi, chi'n gweld Port Meirion yn yma. A mae yna ryw anferth fan hyn, mynd reit lawr trwy... Sori, dwi allan o wynt. Mae yna ryw anferth fan yma, mynd reit lawr i gwylod, ac oedden ni'n skateboardio ar uh, ar ei hyd o pan oeddwn i'n fach. Ista oeddwn ni, oedd o rhy beryg i yy sefyll. Ond sbiwch be' nesh i sylwi ar y cae, a ddim 'di gweld rhei o hein ers blynyddoedd, a ma' fama'n dir da iawn, a gennych chi dywod yn fama, ydi madarch, mushrooms fresh. Sbiwch, ma' hein yn anferth. Ma' hein bron iawn yng ngwynab i, a'm mhen i, a ma' hynna'n deud rwbeth. Mae dad a fi wedi pysgota yr afonydd yma i gyd ar dopiau'r mynydd. Dwi ddim yn bell o ffarm Moel y Geifr a 'na chi enw ynde? A dyna sy'n bryderus chydig bach pan mae enwau'r llefydd 'ma'n cael eu newid. Moel y Geifr de? Pa fath o enw arall fysa chi'n gallu rhoi ar rwla mor anhygoel? Mae'r enw yn deud y cwbl yn dydi? Dwi'n edrych yn fama ar yr afon wan a mae gen i atgofion melus iawn o daflu'r prig enwar i mewn a'i wylio fo'n dod lawr yr afon nes mae'n stopio a wedyn da chi'n gwybod bod chi wedi cael bachia. A da chi'bo be, pan dwi'n dod i fyny fama ar ddwrnod fatha heddiw, mae'n neud i fi isio mynd i'n ôl yn wialan bysgota, prynu rod license, trwydded i'r afon a dod yn ôl yma i'r mynyddoedd. Wel, un, un peth dwi'n meddwl dwi wedi penderfynu o heddiw ydy bod fi'n mynd i ail gydio yn yng Ngwialan Bysgota

Dwi wedi bod lawr wrth y môr, fyny'n y mynyddoedd, wrth y llynnoedd, a dwi'n gorffan fyny yn fan hyn ar dopiau Llandecwyn, a mae'r olygfa o fan hyn yn fendigedig. Diolch am wylio, hwyl am y tro!